Birki gezek gapa gelende gapy açylmasa, özüňden bilip oňaýmaly-da, adamlaryň ýüzi bekaý, hä? Ýüzi bek bor-da Ysmaýylyň. Bu rieltor bolup işlese. Ysmaýyl rieltor-a. Aý, gutaran adam awy. Gutaran bolmasa, heý, bergini sorap, günde gapyny kakyp durmak bolmaý. Eýläge-eşde bir kakýa, beýläge-eşde bir kakýa. Käbir bergisini bermän ýörenler, Awazada dynç alyp ýörenlerem bar, bize öýde otyr-da. Gulagy, öýümiz belli, jaňymyz belli, nirä gaçyp gideli, öli göçüp barýarlar. Hop-a, öli göçüp barýar, bir ýyl, iki ýyl syrak bow berler-de ahyr. Şony aýtsana. Alanymyz üç müň, dört müň manat, bäş, alty, ýedi, on müňe ýeten aga, ho. Hawa, bergimiz bar diýip, Awaza gitmän oturalymyka ýa gidelimi? Gidelim bizem.
Hawa. Awaza gideli-aý, dynç alar, dogry aýdýaň. Algydarlardan gidip,

Soň tam maşyna şu talpada alyp çykdy ulan sag bolsun. Bul neme sargadym muňa? Kamyr sargadym mürze bin tigir deşil da. Sen näme iş ýapýaň? Näme iş geldiň bäri? Täzelik bana jogap etmäge geldim ha jana sag. Täzelik. Ha, o.
Aýdany. Mode ile tanşdym diýdim ha. Owa. Nomer urat da bol. Ha.
Gol bir janda daşa daşa çykar aýtdym ana agsam. Oho. Zawordan döktüm.
Inek ýaly tuwar eken ha. Uuu, çat.

Bul görsem düýşüm eken aşna, ýaňky bara. Aa, düýşüňmi ýa? Bul görsem düýşüm eken awy. Düýş diýoňmy?
Gelen men saňa düýş görkezjek häzir. Kim düýş görkezjek?
Adam düýş görkezjek.
Kä adam şeýle gysyk bolýar. Ýok, pula däl. Altyn-kümşe däl. Bu hakda agzap oturmagyňam hajaty ýok. Hoş ýa-da gyzyklyk edýär. Gysyklygam däl, husytlyk edýär. Näme bolýarka, şu ýakymly söz bilen, hoşamaý söz bilen goldaýjy gürrüňler etse, berekella, tüweleme diýse, örän gowy iş edipsiň diýse, ýöne bu sözleri ulanmagy kes-kelläm gowunemez. Emma niçikmi ýalňyşsaň, onda-da sähelçe ýalňyşsaň, hökman gelip bellik eder. Üstesine tankydam eder. Yzyndanam Tankyt etmeseň ösüş bolmaýar diýibem şu sözlemiň arkasyna geçip gizlener. Dogry tankyt bolmasa ösüş bolanok. Ýöne guş eden ýeriňde guş etdiň diýilmesede olam ösüşi bökdeýär. Ýöne muň tersine şeýle bir adamlar bar. Guş eden ýeriňde berekella diýip eliňi gysar. Tüweleme diýip, arkaňy kakar. Ýöne ýalňyşan ýeriňde-de, şu ýeriňde-ä kelteräk gaýdypsyň, bäräkden aýdypsyň diýibem duýduryş berer. Şular ýaly adamlar nähili gowy adamlar.
Stambula türke işe geljek bolýan Myrat ýa bolmasa-da gyzym goýberjek bolýan, oglum goýberjek bolýan türküň ýagdaýy näilik, iş ýagdaýy näili diýip soraýaňyzda, barsam iş tapylarmy, ýene bir zat diýip. Edil şumat bar-a, wiza zada tabşyrmatyk bolsaňyz, Azajyk garaşyň diýip maslahat berýän edil meň özüm a bilemok başga siziň tanaýanlaryňyz ga öňüňizden çykyp aljak işe ýerlejek diýýänleri bolsa gelsin Allajan hiç kimiň işe gelmegine men garşy däl ýöne edil menden sorasaňyz Myrat seň düşünjäň näillek diýseň edil menä şumat türke işe gelmezdim sebäp diýseň şumat hiç hili dokument beresleri gelenok Onnoňam tekstillerem polnyý durýan ýagdaýa geldi şu mal. Aý köp tekstiller ýapyldy, iş ýerler ýapyldy. O nüklear Akguýy nüklear sentrala zada diýip oňa wiza dokument tabşyryp zat edip firma gelenler bar ondan üç aýlap aýlyklaryny alyp bilenoklar. Firmalara aýlyklary beribilenok şo görýänsiňiz özüňiz tiktokda zatda işleýän oglanlar bardyr tanyşlaň. Tekstilleriňem, mysal üçin, ýüz sany tekstil bolsa, şoň elli sanaga ýapyldy şu mat. O işleýänlerem bar-a, diňe mesaýy işlänoklar, diňe şu öz aýlykçylaryny saklaýar. Diýjek bolýanym, edil şu mat bar-a, dollaram kyrk bir boldy, dollaram galdy. Ondan biraz ekonomikasy zady tersiräk edil şumat onnoňam täzede karar çykardy zat etdi ýene alty aýdan zatdan güýje girýäda ol häli diýýä nirde gaçak bolsa firmada işleýärler zatlar bolsa diýip aýdýa welin ýöne her gün her hille kanun çykyp dur bärde bara. Bir aýda näme kanun çykjagy, iki aýda näme kanun çykjagy belli däl. Ýöne diýjek bolýanym, maslahat menden sorasaňyz, menem şu taýda iki müň on sekizden bäri şu taýyň çöregini iýýän-de. Diýjek bolýanym, edil, edil şu mat wiza tabşyran bolsaňyzam wizaňyza serediň, üç-dört aý, alty aý wagt berýär, şoňa çenli wizaňyz geçeril diýip. Edil şu mat gelmäň, menden maslahat. Işe-de gelmäň şu mat, diňe okuw bolsa-da, okajak bolsaňyz geliň. Bolmasa bar, eliňizde wizaňyzy alan bolsaňyzam ýokarsynda geçerli süresi diýip ýazgyly şo wizaň. Ýokarsynda, mysal üçin diýelim, iýun, iýullada alan bolsaň, awgust, sentýabr, oktýabra çenli ýa noýabra çenli şoň geçerli süresi diýip ýokarsynda ýazgyly, aşagynda-da ikamet süresi diýip ýazgyly. Şo ýokarsyndaky-a seredýäňiz, Şo ýokarsyndaky iň soňky üç gün galanda şo dolmagyna üç gün galan wagtam a wizaňyzy alandan soň üç aýdan dört aýdan çyk gaýtsaňyzam bolýar. Sebäbi diýjek bolýanym her bir aýdan yyh täze kanun çykyp dur. Şol sebäpdenem geljek bolsaňyz nadýožnja biri bolsa, ynanýan biri bol, çişip, boşup, haşyrdap gürlänlere ynanmaň. Onnoňam dokument, kimlik diýen zada hiç kim garantiýa berip bilenok, hiç kim hiç haçan. Oňa meň garantiýa berýän ýerlerdenem gaçyň. Sebäbi o zat dokumentleň dogry-düzüw taýylandan soň, tabşyrandan soň Ankaradan onaýlansa onaýlanýar, onaýlanmasa-da bagtyňa. Diýjek bolýanym, edil şu, şumat men bäri işe-de, okuwa-da gel diýip maslahat beremok hiç kime şumat. Garaşyň diýýän. Başga-da näme? Jan saglyk. Janyň sag bolsa hemme zadyň alajy tapylýar, gysynmaň. Şu wideomam Takyk ediň, laýk basyň, repost ediň, paýlaşyň, geljek bolýanlar görsün, meni gowy görýärler, poddeşka edýärler, etmeýärler, hemmäňiz paýlaşyp, repost edip zat ediň, maňa hiç hili bir manat gelenok, geljek bolýanlar zatlar habardar bolsun diýjek bolýan. Biri biriňizi gollaly, hemişe türkmenler biri birini gollasa, hiç kim, hiç haçan hiç ýerde ezibem bilmez, üstünden gürläbem bilmez öz watandaşlarymyzyň. Şoň üçinem ýene bir gezek diýýän arzuwlaryňa ýetmek üçin durma. Esasy zadam jan saglyk dostlar, adamlar.